गाम के ई बुढ़वा काका छी एगो बाप रे बाप कथी देखै छियै जोग में अरे बाप रे बाप रह बुढ़ऊ रह तोरा आइए पकड़ो रह आवे दे रह रह तो सही सही ओहो बड़ी मस्त बड़ी मस्त सही खेल रहल छी सही खेल रहल छी भाई पूरे पूरे डाल को पूरे हाँ, चल गेले चल गेले चल गेले सही जगह सही जगह पे चल गेले मस्त

देखो तो अरे वाह रे वाह बुढ़ऊ तोरा बड़ा की जवान सका जोश देखाई छे देखै छे आईपीएल आ पूरा जोश के साथ है जो वाह हाँ। हम तो कहलिए कि ई हाँ। काका दूसरे चीज देखे छे कि वाह वाह काका धूम मर पूरे हम फीलिंग के साथ देखे कि पूरे मजा के साथ पूरे इमोशन के साथ अरे देखे काका छी हमरो देखे दे तो देखी देखी अखनी माही भाई

अखनी विराट कोहली बॉलिंग जा रहल छै ए बाप रे बाप यस यस प्रेम ओ दादा हमू बॉलिंग दै छै कि कॉपियट में ने हमरा दल के बॉलिंग करे ले बाप रे बाप एक के बॉल मार लिए ना दूटा सुपारियो दार देलिए बाप रे बाप एक बॉलर चलो खेल ले छोरा तो अरे बाप रे बैटिंग बैटिंग करना छै कहियो बैटिंग बैटिंग हो दादा हो

हम अपन समस्या तोरा बताई छियै आ तू बड़ा हंसै छौ की तोर बाते सुन के हंसी लगलो रे अब- अरे ऊ आय। बॉल तोरा अटल लग के सेंटर में लग दोसर ठमा लगलो से ओ बात की कहबो बॉल जे फेकलक है ना हां यही तक ढुकले हाँ। पछाड़ी में तीन टा खम्मा छल गाड़ल बुझला आ विकेट बा विकेट विकेट कह जा वही विकेट में लग के पास भए गेलै बॉल

हम डबल भए गेल ने हाँ। आ, कथी कहै छै आईपीएल खेली की बड़का सोच बड़का बात। अथी सब बुझै छी जे एम्पायरिंग सब करैत रहै छी से डिसीजन सब बुझै छी सब डिसीजन बुझै छी हम की बाप रे बाप हम कोनो कमजोर छी हम कह दो तऽ ले सिक्स मारै छै छक्का तऽ ओकर डिसीजन केना दै सिक्स छी मार देता एना ने हम करै छी एना ने एना अरे बेकूफ फिर हिट छियै हाँ। अनंग देखबै छै दुइटा गुने अनंग के छक्का

चल चल चल मारि देलकै मारि देलकै ओ क्या चोट खा गेलो यार तोरा जुलूम भए गेलै ओ काका लागै छै इंडिया हारि जेतै ने हौ नहि नहि नहि इंडिया नहि हारतो नहि हारतै ने इंडिया जीततो बाप रे इंडिया के तोरो के इंडिया पक्ष में छ हाँ हाँ हाँ हाँ हमहूँ इंडिया पक्ष में रहबै काल्हि से

हाँ हाँ काका अही तो हिट बड़ा हो ताजो अरे ना बात करे छे आईपीएल देख अरे बाप रे बाप हे ये राने फरकन हो काका हो देखबो ना तो तोरो मन है तो कि अपना मस्त मजा लागत रहे छो वाह रे वाह बिया ना करो काका हां बिया भए गेल छै हमर तब काका के मन दब रह जाय की मोगी कहां से भाग गेल छै हमर अरे वाह हां हां अरे बाप रे बाप तब काका लगावा न कने हो नमन स्टॉप ने करनो रे फाइनल मैच छै देखै कते नीक छै आयो रे नमन पूछ देखा न मैच त काल हो देख लेबे हो